Үтүө күнүнэн Кэмпэндээйи олохтоохторо! Бүгүн хомсомуол тэриллибитэ күүс сылын туоларынан үөлээннээхтэрбит баргытын комсомол буола сылдьыбыккытынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Биһиги хомсомуол өктүбүрүөнэк пионер буолар дьолго тиксибиппит диэн саныыбын. Мин бэйэм тыйынча тоҕус сүүс сэттэ уон биэс сыллаахха Майа орто оскуолатыгар сэттис кылааска үөрэнэ сылдьаммын хомсомуолга киирбитим. Бу манна улахан долгутуулаах, үөрүүлээх түгэн этэ. Бука бары хомсомуолга киирээри күүскэ бэлэмнэнэрбит, үчүгэйдик үөрэнэрбит, бэрээдикпитин тутуһарбыт уонна хомсомуол төрөөбүт күнүгэр Ээниэн төрөөбүт күнүгэр үчүгэй үөрэхтээхтэри, бэрээдэктээхтэрэ ылалларын иһин онно дьулуһарбыт. Мин эмиэ оттон элбэхтик устаабы үөрэтэн, араас мероприятиеларга көхтөөхтүк кыттан, үчүгэйдик үөрэнэн, Хомсомуолга бастакы кэккэлэргэ киирбитим улахан. Хомсомуол диэн улахан эппиэтинэстээх этэ. Урукку кэмнэргэ хомсомуол буолбут оҕо оҕоттон барытыттан иҥиһи дьыахтаах, эппиэтинэстээх, бэйэтин дьонноругар эрэ буолбакка, кырдьаҕастарга, барытыгар көмөлөөх, барытыгар премьер буолуохтаах этэ бары өттүтүнэн. Ол курдук биһиги комсомоллар ыаллары кэрийэн көмө оҥорорбут, араас субботниктарга кыттарбыт уонна именно комсомолга сөптөөх араас мероприятиелар, күрэхтэһиилэр буолаллар этэ. Онно бастакытыгар бастакы кэккэҕэ сылдьыахтаах эбит. Бу комсомол диэҥҥэ наһаа үчүгэйдик саныыбын, комсомол буолаһыттан өйдөбүл кэмнэрбин. Бу хаһан киириэппиттэн полис уһугунан тылы комсомольскай билиэппит уонна чилиэнскэй снос диэни төлүүр этибит. Оннубутугар олох көтүппэккэ төлөөн туох баар тэрээһиннэргэ кыттан кэлбиппит. Онтум күн-күннэр буолта бу оҕолорбор, сиэннэрбэр премьер буола дьиэдэн эрэнэбин.
Үүн комсомол күнэ. Мин комсомол этим. Комсомоллар аара актыыбынайдык кыттар этибит. Концерт буолар этэ. Фирмаҕа үлэлиир этибит. Ону ким даҕаны үһүлээтилээн кэлбэттиин буолбатах этэ, актыыбынайдар этэ. Аккаастыыр оҕоһуоҕа. Концерт, концертка үҥкүүлүүллэр этэ. Ырыалыыллар этэ. Сарсыарда туруорар этибит Мин оҕолорго үҥкүүлүүр этэрбин ыччаттарга Ону ыччаттар аккаастаабат этилэр Актыынай баайдык кытталлара
Ханна гастроллуу барааччыгытый?
Ото миигэ эйгэ бараары диэбиппит концертаабыппыт онно
Тугунан барбыккытый? Үүтээнтэн
тыраахтар бо тыраахтарынан барар Э, Тыраахтар тугугар олороҕутуй? Бэйэтигэр да? Уһуга туоҕугар кыарахатыгар олоробут
Билиҥ ыччакка тугу баҕарыаҥ этэй? Ата билиҥҥи даҕаны ыччаттара үрдээх актыынайдар, үлэҕэ үлэлииллэр Уот
тугу баҕараҕын онно? Уонна кинилэр доруобай буолуохтарын баҕарабын, бары үлэлиэхтэрин баҕарабын, үлэлээтиннэр. Үлэ үһүө буоллаҕа дии, үлэ киһини киэргэтэр.

чөл олоҕу, туйгун доруобуйаны баҕарабын комсомол күнүнэн. Бу кэргэним Иван Никитич комсомол билиэтэ сылдьарабыт, оны бүгүн буланыллыбыт. Отой кичэллээхтик урулла сылдьыбыт, хабыссаҥа сылдьар. Бу манна иһигэр алтуон биир сыл диэн сылдьар. Онно ол

муҥурун маннык биэрэллэр дьэ мантыын сүрэххэр уктаһыйдаа ээ манна месячный заработаги диэн тайыллареппат онтон быһа тутан ылаллар
ыйга биир мөһөгүлэр онтон биоһон кэппиэкэтин комсомол ячейкатыгар угаллар батта оннук курдук
дэн наһаа бэрээдэккэ үөрэтэр эте до комсомол отой Сомоллаах киһи бэрээдэгэ кэспэт.
Биһин ылахха буолуутунуту юбилейный. Э, юбилейный? Нэ. Эп, эп. Чай тииштиҥе гарда. Комсомол күнүнэ. Бырааһыннигына.
Күндү биидадылаахтарбын барыгытын Саха Республикатыгар комсомол төрүттэммитэ сүүс сыла туолбутунан итиитик истиҥи эҕэрдэлээн туран баары мэтээһиэхэ үтүө бары үтүөнү уонна туйгун доруобуйаныым билигин комсомолга үлэлии сылдьыбыт сылларбыттан кылгастык кэпсээтэхпинэн маннык тыһыынча тоҕус сүүс алта уон биэс сыллаахха Тойбохой школа интерната үөрэнэ сылдьаммын мин аан маҥнай онно комсомолга киирбитим Уонна бу комсомолга киирэбитэ уһуннук киэҥник бэлэмнэнэн маҥнай бүрүөҕэ, онтон комсомолга оскуола комсомолун комитета көрүллэн киирбиппит уонна тыһыынча тоҕус сүүс сэттион биэс сыллаахтан сэттэс сылга дылы Бу манна Киппиндээйгэ үлэлии сылдьаммын манныгы сүһүөх комсомольскай тэрилтэлэҕэ секретарна үлэлээбитим. Бу үлэлии сылларга биһиги комитеппытыгар сэттэ буолан талылыыппыт. Манна биһиэхэ үлэлээбиттэрэ Макарон Анастасия Степановна манныгы секретарь диэнинэн, уонна Спиридонова Ольга Кирилловна диэн иккис секретарь Вандрева Валентина Кирилловна учет секторынан Данилов Александр Александрович үлэ сектора, Осипов Александр Васильевич спорт сектора, Иванов Марк Спиридонович школьный сектор диэн диэн Спирова Раиса Ивановна диэн Курт массабиит диэн итинник хайысхаларынан үлэлээппит биһиги үлэлии кэммитигэр уопсаннан сүрүн үлэбит диэн ыччаттары түмэттээн ити кулууппутугар сынньалаҥ биэчэрин комсомоллар бэйэбит тэрийэр этибит. Бу тэрийбит кулууппутун күлүүһүн тылын бэйэбит ыламмыт. Ону дьуһуунайдаран анаталыыр этибит. Ол дьуһуунайдар кулуубу аһаллар, кулуубу хабаллар. Уонна били ол хаҕынааҕы скамейка хомуллар. Ол иһин боллаанан скамейкалары хомуйан оонньуурга, үҥкүүлүүргэ бэлэмнээн кэбиһэллэр. Онтон үҥкүү туох бүттахпытынан төптөрү сааһылаан кэбиһэллэр этэ. Итиэннэ биһиги коммунистическай субботник диэн уһаҕана баар этэ, ол иһин буоллаҕынан наар ол субботникка сылдьар этибит, комсомоллар именно комсомоллар бэйэбит мас бэлэмигэр тахсаммыт үлэлиир этибит. Онно Юлия Андреевна баар, Иванов ким Георгий Иванович баар куоппардыыта кини уонна ити ааттаныллыбыт ыччаттарбыт бары бааллар этэ. Элбэҕи ыччаттар бары көхтөөхтүк кытталлар этэ. Наһаа ону даже испэт да курдук буолан хаалбыттара ihe били Испэтиҥ этилэ уонна ити бэйсэтэл барыта көхтөөх баайдык, барыта наһаа үчүгэйдик ааһар этилэр
Дойдутоҕу сүүс биэһин эрдэ сыллаахха сэттис кылааска үөрэнэ сылдьан комсомолга киирбитим. Комсомолга ол хахха үчүгэй үөрэхтээх, үчүгэй дисциплиналаах премьернай оҕолор эрэ ылыллаллар этэ кылааска куруутун учуоннай сиэхтэр этим үөрэхпэр үчүгэй этим дисциплинам да куһаҕана уох этэ онтон тыһыччы тоҕус сүүс биэһиннэр тыһылаахха сэттис кылааһы бүтэрэн баран ахсыс суоҕанан чиэр орто оскуолата үрүөрэнэ киирбитим Манна сылдьан элбэҕи этибит комсомолецтар. Комсомол кэмитиэтин чилиэнинэн талбыттара. Онно үс сыл үлэлээбитим, алта уон сыллааххабыт бүтэриэхпэр дылы. Эмиэ учебнай чааһынан үлэлээбитим. Дьиэҕэ оскуоланы алта сыллаахха бүтэрэн баран комсомольскай путевканан пиэрмэҕэ үлэлии тахсыбыппыт. Пиэрмэҕэ үлэлээн баран икки кыһыл үлэлээбитим. Икки кыһыл үлэлээн баран үөрэххэ барбытым Дьокуускайга. Дьокуускайдааҕы финансовай техникум үөрэммитим. Панковское отделениеҕа. Онно эмиэ комсомол этибит. Онно практика диэҥэ тахыппыт суотту диэн сиргэ. Онно эмиэ комсомолецтар туспа курдук этибит онно эмиэ бригадир курдугунан талбыттара үчүөбэ ответаляйыппыт үлэлии сылдьан бүтэһигэр тиийэн куоракка киирээри сылдьан куобаҕы үрбүппүт туспа комсомолец комсомолецтар диэн

иһиэбиппит оттон дьэ мин үөлээннээхтэрим диэн элбэхтэр онно барыларыгар истиҥ эҕэрдэбин тиэрдэбин бу комсомол сааһым үтүө өйдөбүлүн эһиэхэ эмиэ баҕарабын махтал